Senku leh Taizu te chuan a kum a kum fe an baih hnuah an damdawi chu an siam zo ve thei ta a, tunah chuan mihring an duh piang an kai tho thei tawh dawt a ni. Senku chuan Taizu taimak zia leh a thawh rim zia chu a hria a, kan kai thawh hmasak ber tur chu i kutah a awm e a ti a. Taizu chuan a hmeichhe hmangaih leh duh em em mai

Taiju chuan, A thawmhnaw tur kan ngaihtuah hma loh chuanin kan kai tho thei lo ang tiin Yazuriha chu kalsawn pui mai a tum a. Senku chuan a hnung lam atang ramsa thawm hriain a hawi vat a, Taiju chu a hrilh ve nghal bawk. Hnim pik kar atang chuan Sakai bak nei chu a rawn lang hlawl a, an ni pahnih chu rang mangkheng chuan an tlan nghal. Sakai bak nei chuan a lo um zui ve nghal a, an ni thian dun hlau lutuk chu kham atangte chuan an zuang thla vel a. Sakai bak nei pakhat chiah ni loin a nu pali te chuan a hnungah an lo zui ve bawk a. Taiju chuan Senku lamah chuan Yozirha chu a vawr phei a, a chhan chu Senku a thi ni vaih chuanin khawvel chu a pangai angin a kal thei tawh dawn lo tih a hriat chiang vang a ni. Senku chuan thil a thlak tak ti lo tura hrilhin an pahnih chuan an tlan chhe leh ta zawk a. An dam khawchhuah theih nan Primate High School zirlai CCEO Tisuka Sa chu an kaih thawh tawp a ngai a. Chung sakei te lah chuan an hual bet vek si, mahse rei lo te ah an dam dawi leih chuan hna chu a lo thawk a. An mahni ei tuma rawn che chhuak sakei te chu Tisuka Sa chuan amah tuamtu lung chuan a lo ti buai a. Chu sakei bak nei, hrawl zat mai pawh chu a vawikhat hnek ah chuan a zo der a. Tisukasa chu a dam a sut chuan a ding a, sakei dangte chuan, Hnekrep ni ai chuan ka kal zawk ange tiin an inthiarfi hlim ta vek a. Ani chuan Senkute hnenah chuan lawmthu chu a sawi a, in pahnih khan dinhmun hlauhawmah in awm leh tawh ngai lovang a ti a. A chet dan chu a bawn em avang chuan Taizu chu a lo lawm lutuk, Senku erawh a lo nui deuh sak ringawt a. Tisukasa chuan Sakai bak nei vun chu a dun e mai thei ni? Anni hnenah chuan chem te emaw, thil hriam tak eng emaw tal in pai lo maw? a ti a. Taiju chuan Sakai bak nei chu ei i tum a ni maw? a ti a. Senku chuan a pawina awm hleinem, tur engmah a pai chuang lova a lo ti ve bawk. Senku chuan lung hriam hmanga an chem te siam chu a pe a. Senkute chuan in lamah chuan an hruai haw a, Taizu pawhin Yaziriha chu a lo be leh malh malh tawh. Chutia lep te an nei hrang thlap tih a hmuh chuanin Tisukasa chuan mimawl tak chu an ni dawn lo tih chu a hrethiam ve nghal a. In hmelhriat tirna te chu an han nei zung zung a, mahse Senku erawh a lawm hmel viau loh. Eng thil te nge an ei thin a zawh chuan bawkbawn leh pa kan baih a, a bak hi chu chawhmeh vak pawh kan nei lo, an ti a. Tisukasa chuan, Khatlam kha chu ka kutah dah tawh rawh u tiin a ni chu sapel tur chuan a chhuak nghal a. Hmanraw tel miah loin sanghal te chu a tuk zal a, chutiang bawkin sava te pawh thingzar atanga bawhthla in a man thei zel mai. Sangha te lah chu a hlawmin a thil deuh thawt thawt a, Taiju chuan a chet dan chu buan a lo ti leh tawh lutuk. Senku chuan, Sangha chu meikhu chuan a ur a, hei hi ran nung te reuh te te thah nan a ti ni. Tisukasa chu an sirah chuan kal pheiin a bula lung lian tak chu thawk leh khata a hnek dar ta vek a. Chu lung lian zet chuan hmeichhe pakhat chu a lo delh chu niin Tisukasa chuan ka tih hlauh chu vangin min ngaidam dawn nia a han ti sap a. Tlai lam a nih chuan an sangha te chu an ei zo vek a, Taiju phei chu a ei hnem bawk a niang, a dul chu a kawh luau mai. An puar lutuk te a zia hnu chuan Senkhu chuan tuikep lung hmang chuan powder chu siam a tum a, chumi tan chuan Taiju chuan tuikep lung tam tak chu a chhar khawl leh tan ta a. An tuikep lung chhar khawm te chu an chhu keh leh a, chumi sawm atang chuanin powder tam tak chu an nei thei ta a ni. Heng an powder siam hian thil hrang hrangah a pui dawn a ni, Pakhatnaah chuan lei tha siam nan te an hmang a, ti hi chuan thlai hrisel leh tha tak te an ei thei tawh dawn a ni. Pahnihna, in sak nan te an hmang leh thei a. Senku chuan a science thiamna chu a hmang tangkai a, an mahni pawh chuan an changkang chak phah khawp mai. An powder hmang chuanin sahbawn te thleng chuan a siam chhuak a. Zanreia tui taka Taiju a muthil lai chuan Senku chu a la ri rak rak a, Ti su ka sa pawh a ruk chuan a lo la meng ve char char. Pawnah chuan Senku chuan cross bow thal silai chu a lo siam malh malh a. A tukah chuan a ngai teh bawkin Taiju chuan tui kep lung chu a lo chhar leh a. Senku leh Ti su ka sa pawh an lo awm ve bawk. Ti su ka sa chuan a naupang laia a unaunu tan tui kep lung a chhar lai te chu sawi chhuakin. Chutia tui kep lung a chhar lai chuan mi pakhat hian a lo sawi sa hrep a ni awm e. Chutiang ang mihring chu khawvelah chuan awm nawn tawh lo se a duh thu sawi pah chuan chu pa lim chu a ti chhia a. Senkut chuan tunah khan milim ding satliah i ti chhe lo a, mi pakhat i that a ni tih i inhriang chu maw a han ti a. Tisukasa chuan a thil tih chu a inhria a, khawvel chu an siam tha leh dawn a nih chuan an mihring kaihthawh tur chu thliar bik a lo nei a, a duh lo zawng chu a ti chhi hmiah hmiah dawn a lo ni. Ka ngaihdan chu Senku min pawmpui em a tih chuanin a ni chuan a lo pawmpui hauh lo a, engtin nge ni zel dawn le? A tih rat tang khan Senku chuan hepa hian buaina eng emaw tak chu min siam kal a reng reng a tiin a hu phurh lawk khawp mai a. Senku chuan a rilru in kha puk chungchang leh a tui pai kha engti kawng mahin a ni hian a hre tur a ni lo chuan kei hian ka hrilh bawk lo vang a han ti a. Chuti mek lai chuan Taiju chu an lamah chuan rawn tlan phei in Senku, Puka kan thil dawh kha a khat leh tawh e, heti hi chuan Iazuriha pawh kan kai tho leh thei tawh ang a rawn ti a. Senku chuan, Pawi chu a lo ti lutuk, Taizu ngaih pawh chu a tha chiah lo deuh. A hlauhthawng ang ngeiin Tisukasa chuan, Engmaw Puka mi chu awm zia, enga tan nge in hmang tiin a lo zawt zat a. Senku chuan, Science thil chu sawifiah mai chi a ni lo a, i hmuh hunah i hrethiam ve mai ang tiin a kalsan a. Taiju chuan Yaziriha thawmhnaw tur chu lo siam sakin a lo hak tir diam tawh chu niin, Senkut chuan Nitric Acid chu a han sawng bawl vel a, mahse i thil lo hawn hi a tlem lutuk tlat, hei hi chuan a ti harh zo lo ang tiin lak belh a ngaih thu chu a sawi a. Taiju chu rang fahran chuan ram hnuai lamah chuan tlan chu tum a, mahse Tisukasa chuan Nang ain ka rang zawk, hetah hian lo awm ta che a ti a. Tisukasa chu puk awmna lamah chuan a va kal a, mahse chu chu Senku lo duh dan zawk tak niin. A kal hla ta maw tih vel leh Nitric acid leh Wayne chu a han chhung pawlh a, hmanhmawh tak chuan damdawi chu a siam nghal. Tisukasa pawn puk awmna chu a va thleng chiah a, an tui rilsawi chu Nitric acid a ni tih chu a hre ve nghal a. Mihring lung a chang zawng zawng chu Senku in kaih thawh vek a duh laiin Tisukasa chuan a duh lo a nih kha. Taiju chuan a ruka thil an tih chhan chu a hre thiam lo a, Tisukasa chu mi tha tak a ni emaw a lo ti ni. Senku in a sawi hnu chuan rei lo teia thil awmzia chu a hrethiam ve nghal a. Lehlama Tisukasa chuan Lei natna tel miah loin mihring lunga changta te chu a lo ti keh sawm a. Taizu pawhin damdawi chuan Iaziriha chu a lo leih dawn mek a, thil chu a sawi leh vak tawh. Senku chu lo tlan pheiin, Vai flim ang mai, tawng duah zel, leih vat vat mai rawh a lo ti a. An lei hnu pawh chuan engtin mah chuan a awm lo a, Taiju chuan a tha chhuak thei tawh dawn lo aniang a, ngatinge engtin mah a awm lo a tiin a phi chung a. Mahse a hnuah chuan lung chu a lo khi ve leh ta mai a, Taiju chuan Yaziriha thil a hrilh dawn lai chu a ngaihtuah chhuak a. Chu lung a han keh tan chuan Taiju lawm lutuk chu a mittui leh hnaptui chu a tla a. A lo chhuah veleh chuan lo pawm nghal in, I mit kha han meng hram teh a ti a, Taiju hming a rawn lam chiah chu, Taiju lawm lutuk chu a ṭap nghal zawih zawih a. Ia Ziriha pawn ka mu hil hlen dawn emaw ka ti a, min kaih thawh leh vangin ka lawm e, a lo ti ve a. Mahse an hlim chhung chu a rei lo khawp mai. Senku chuan, Hetlai hmun aṭanga hla taka tlan bo nge? Ti su ka sa lo let hunah, theihtawpa lo sual let, a ti a. Tisukasa pawh an lam panin chak tak chuan a lo tlan ve a. Taiju chuan eng thil nge mawi sawi le, eng pawh thleng se, i bulah chuan ka ding zel ang a lo ti a. Yazirha pawhin, I nge in sawi chu ka hre lo na a, mahse i lamah ka tang tlat ang a lo ti ve bawk. Tisukasa chuan an thil sawi chu lo hre hmanin, tu maw ka thah a, eng thil sual mah tih ka nei reng reng lo ve a, a lo ti a. Taiju chuan Senkung hnenah, Yazirha kha lo veng la, keiman ka lo buaipui ange? a ti a. Taizu in Tisikosa kut atanga milim mit leh ka vel lo tla a hmuh chuanin mi tha lo tak a ni tih chu a hre ve thei nghal a. Hmanraw tel miah lo a sakei bak nei leh nghal rual that thei kha a ni a, Taizu tan chuan hneh chu a harsa ve mai thei a ni. Mahse Senku chuan zan lama a lo buaipui ruk thal silai chu a lo la chhuak a, chu chuan Tisukasa chu a rawn kap a. Mahse a chet a rang em avang chuanin Chu Thalmu pawh chu bumin a lo man hman a. Taizu chu na tak chuan a to zui a, mahse a tlu duh bik miah lo. Tisukasa chuan, Ka vawi khat tawh a, tlu lo awm chhu nei la ni ang, a ti a. Taizu chuan, I duh chuan min khawih hrep la, mahse, milim tihchhiat i bansan dawn chuang loh chuan engmah ka hrilh chuang lo ang che, a ti a. Ti suka sa chuan, In hmeichhe kaih thawh hlim hi that ta ila min hrilh duh angem? a ti a. Taiju chu a hmah chuan lo ding vatin a hnuah chuan a let tawp a, a lu tang chuan thi lo chhuak nghal bawk. Hei hi ti suka sa in la taka tauh vang kha a ni a, buaina dang siam tawh lo chuanin an ni ho chu a kalsan a. Ani chuan, Ka kawng dah zawngin awm hlek suang chu, a ti zui a. Senku chuan Taiju chu ring taka au in a tlawh chawrh chawrh a, a hnuah chuan a rawn ding ve leh mai. Mahse a lu chu a la hei deuh ngei ni tur a ni tih Sukasa chu um zui a tum a, Senku chuan a pawt ve ṭang ṭang bawk. Chutia Thalsilai pawh a lo bum thei nih chuanin Senku chuan an hmanrua chu ai ṭha an siam a ngai tih chu a hrethiam a. An bung bel leh thil pawimawh ṭhenkhat te chu a han tichhia a, a hmasa berin an awmna hmun chu an sawn phawt a ngai dawn a ni. A pawimawh tur an keng zawh hnu chuan an ni thian ho chu an inzui chhuak ta a. Senku in hmun sang atanga an awmna lai vel a chhut a thil a sawi pah chuan Yazirha chuan thil hriat chhuah chu a nei a, chut lamah chuan a tlan nghal vat bawk. Rei vak lo an tlan hnu chuanin hmun zawl pakhat hi an va thleng a, chutah chuan Buddha lim lianpui hi a lo awm a. Yazirha chu a tet laiin a nu leh pa ten hetlai hmunah hian an hruai thin ni ngei tur a ni. Chungte a ngaihtuah chuanin a lungte chu a chhe leh hnuhnawh a. Senku chuan, Nun hlui ngaihtuah a buai reng hman kan ni lo, ti su ka sain milim a tihchhiat vek hma a, kan dang vat a ngai ang. Mihring tam tak chhan tur kan nei si a, a lo ti a. Taiju chuan, He Buddha ropui zia hi kum sang tam tak a vei chung pawhin nghet takin a la ding nia, Pathian tak tak a ni nge mawni le? a han ti vel a. Chutah Senku chuan thil chu a ngaihtuah chhuak a, Buddha chhiatharna chhan chu dar hmanga siam a nih vang a ni tih chu a hre chhuak a. Ngaihdan tha tak min pek avangin ka lawm e tih pahin Buddha chu tubauh nen a pan phei a, chu dar chu chhutchhiat a, thil dang siam nan hmang a tum a ni. Taiju chuan, Ni lo ve, Buddha leh zel kha chu thil siam nan hmang su tiin a va dang ve a. An chauh em avangin kawngah chuan an chawl a, thil chu an ei a, pa chu an ei tel leh a, pa hi an ei ngun tawh teh reng nen, an ei sual thei miah lo leh nghal a. Zan a lo nih chuan boruak te chu thiangin arsi chu a lo de chuai chuai a, Taizu erawh a mu thei lawk lo, a chhan chu Yaziriha mi dangin an ti buai ang tih a hlauh em vang a ni. Senku chuan Mawl muk mu rawh, naktukah tih tur kan neih kha a ti deuh hmak a, over a ti ve mah mah ni tur a ni. A tuk a lo nih chuan Taiju chuan Senku leh Yaziriha chu tuiah chuan a hnuk a. Yaziriha ke zungpui leh a thiannu chu lungah chuan a lo la chang a, mahse engmah chu sawi chuang lo. Taiju chuan a hmuh chuan a khawngaih ta em em a. Vaukam an thleng veleh chuan damdawi chuan a lei sak a, rei lo teia lungte pawh chu an ṭil let ta sap sap a. Chutia lung aṭanga mihringa an let leh hnu chuan chhinchhiahna chu an lo nei zel chu niin. Tisukhosa chu an hmun hluiah chuan a va kal leh a, mahse tumah chu an lo awm tawh lo. An ke hniak atang chuan an kalna lam chu a hre thei a. Chutia an kal ang kal takah chuan an tum ram pawh chu an thleng ve ta a. Senkut chuan, An tlan bo chhan dik tak chu a hrilh ta a. Senkut chuan, Hetlai hmuna kan insawn chhan dik tak chu mihring thil siam zinga ropui tak pakhat kan siam chhuak leh dawn a ni, a ti a. Taiju chuan, Phone maw tiin a lo sawi ve vat a. Ni lo ve silai mah le, a hma kan hmanrua kha a chak tawk lo vangin tunah a hmasa berah zen kan siam dawn a ni. Lehlama tisu ka sa pawhin a ngaihtuah fe hnu chuan zen siam an tum a ni tih chu a hrethiam nghal a, anmahni dang tur chuan thawh chhuah ngei pawh a tum. Zen an siam thei a nih ngat chuan tisu ka sa chu awlsam takin an dang thei dawn a ni.